Muy buenos día audiencia de la Radio Popular 95.5 FM Canindeyu de vuelta con ustedes con la programación Jajoaju Ypotirecávo de la Asociación de Junta de Saneamiento de Canindeyu Zona Oeste. Como de siempre, oĩ ñanendie control central-pe mitãrusu Abel Benítez ha ro'ejey peẽme Jajoaju Ypotirecávo. Ko'ã ko programación-ko siempre ñañe'ẽ la ypotĩ ja'uvarãha. Ypotĩ jaguerekóva la ñane komunidápe, ha la komunida ningo si o si la jaguereko la gestor komunitário he'ingo chupe upéva. Ha ñande ningo sólamente jaguerekove gestión komunitária, jajoajudapa pype la jaguereko hag̃ua la y, la ñande komunidápe tóda zóna rural, zóna urbána, periurbána umíva oĩva entónse jaguereko la. He'i a lo mitã la agua corriente jaguereko, jaguereko la agua corriente ha upe apytépe jaguereko la oĩ oguerekóva la agua potable ha oĩ katu la agua natural reínte la oguerekóva. Ha la ja exigía rángo la ñane comunidápe jaguereko haguã la agua potable realmente, la agua potable ngo ha'e la sinónimo de salud. Ymavéngo ja'épe ñande la umi He mitã kuéra umi ache che mitã oguarekue aheta oĩ la mitã la hye pelota pelota va hye gua'a ha he igordito iasy la mitã ha había sido ndaha'éi la gordura natural la oguerekóva ra'e nimbo se vo'i raity ra'e se vo'i la heta la oguerekóva ra'e la mitã la umía umi época pe se vo'i la oguerekóva ha jaguereko ramo la ñane roga la ñane comunidad pe la agua potable jaguereko ramo la agua tratada ramo la ñane comunidad pe Un tal sevo'i, la mitãkue aja ndoguerekovéima péva pe vícho, ndoguerekovéima pe sevo'i pytã ni sevo'i tatĩ. Entónse upéva, upéva oelimina la água tratáda, la água potávle. Péro la água naturál ndéve pózo artesiánogui oúva, upéva upeichaiténte ja ohórõ la ñande rréde,

Ha upéva avei ña jaguereko va'erã la medida, medida exacto la jamoĩ haguã la cloro la ani la ifuerteteíti ni ani la ikangyetereíti. Ikangyeteírõ entonce umi usuario mombyryve oĩva la ñane tanque guive oguahẽ jeýta agua natural jeýtatema porque opátama la cloro tapére ha péango oguahẽ va'erã al ultimo usuario oguahẽ va'erã la cloro residual. Upeaha la iñimportánteva entónse ha upéva rekávongo ko'ã ko programación jaguereko la ñakonsiensia hag̃ua a la ciudadanía en general ñakonsiensia hag̃ua ha upévango la jahekáva ave la konsienciación-pe ñag̃uahẽ hag̃ua por toda la ciudadanía oĩva ciudadanía-pe ñag̃uahẽ hag̃ua ha upévango jaheka ko programación rupive ha Jagradese la ñande oyénte fiéles oyénte oĩva ñanderehe japysakápe kóa ko programación rupive ha ha umívape ja'e siémpre ke siémpre ñande jajuha jajuha la jaheka la programación jajapo la programación oñondiekuéra ha entonce kualkiér konsulta jajaposéa kóa ko programaciónpe ko oĩ lívre oĩ lívre ñaopinaséramo Ha la número de acceso a la radio-nko ha'e 0985 95 95 88. Ha ikatu avei a través del Facebook avei jascribi pype la a través del Facebook ha entonce avei se siempre a retransmiti, osea a comparti programación de la radio a comparti che Facebook rupive Lorenzo Fermin Galeano rupive. ha upépe avei ikatu jaemoĩ la ñane opinión al respecto a este programa jejapóva ha avei upéicha otras redes sociales-pe ko'ág̃a ñasẽ aĩli, ñasẽ avei otras redes sociales-pe ha upéva aja ñaampliave la ñande cobertura ja'éva chupe ha umíango la iporãva entonces jaikuaa hag̃ua y siempre estamos abierto a esta programación. Este día ngo Abel uno de octubre, pero sobivero imandu'a hína ñande ja'úg̃arã la jopara he'i ymave guarekue ángo siempre pe Abel léma oguereko la ñande ñande aguelakue umi ñande sykue umi ajasa'ivéma ñande aguelakue umi aguereko pe Abel lémape uno de octubre ojapo la ojapo la karu guasu ojapo la karu guasu he'i para ahuyentar a la escasez he'ingo pa'e omondýi hag̃ua ka'i octubre-pe he'i ka'i octubre ngo he'i la Ymave guare he'i la opáma la opáma la mercadería, opáma la mandu'yvi vosa, opáma la batimorotĩ mazorca, umi oĩ va'ekue he'i, umi aja opáma he'i ha, ha upéicha rupi entonce ojejapo la karu guasu ojejapo. Va'ekuépe og̃uahẽ ou Ha'ekuépe og̃uahẽ ou karai octubre juruhe tyenandýgui ha ñykã ikarapã oguata pokã pokã ivokói japére ogaháre og̃uahẽta oheka hi'upyrã. Kuarahy osẽ mboyve apu'ã jetygue róga. Ambopupu mandi'óva aguero aratisoka avati ha kumanda amosũ ha ajoka jopara aipyvu aha'arõva chupe. Chepy'apy mbarete ani chéne ipu'aka lekaja juru'akua amoñáne katuete. Che kokuépe oĩmbaite opaite hi'upyrã. Che tapỹi ombojegua

Pe aha'e la historia de cada ioctubre he'ivaite ñandéve mba'éichapa ha upévango ymave guare ja'e hína vela ymave guare ñande abuela kuérango upéva ojapo ha ojapo la karu guasu je'éva chupe ojapo la ojapo la jopara ha alguno ojapo la jopara la primer plato he'i ha upéi rie ojapo la tallarin de gallina casero he'i upe ári oĩ la postre gatu ojapo la he'ia la gente Ojapo la kamby arro ha ojapo la kiveve, kiveve ojapo ha ojapo avei la kavyjy ha umía la karuguasu ojejapo entonce la octubre pe he'i para ahuyentar la escasez he'i entonce omondýi hag̃ua ka'i octubre ani og̃uahẽ upe ápe ógape he'i ha ja'évo uno de octubre Abel este diángo avei aniversario del club Cerro Porteño Hetãngo Cerro Porteño rayhuháva oĩrã ñande ciudad de Curuguatýpe ha upéicha avei ha el club, el club La Mitad Más Uno he'ingo alguno chupe ha otro katu no he'ijapu upéva he'iha ndajaikuaaipa la mba'eichaitépa pero ja'e chupe el club más popular del Paraguay ja'e chupe la Cerro Porteño y

Jaharei hese fecha importante uno de octubre jaguereko ha este diango ha'e uno de octubre dia internacional del adulto mayor maymavéva ñandéngo jaguereko la adulto mayor ñande jerére tanto ñande abuela ñande abuelo Ñande túa, ñande sy, umi a la adulto mayor jaguereko ha adulto mayor guavel ha'e ve sesenta y cinco año para arriba ya. Ha maymáva adulto mayor oĩ vaie ñande táva Kuruguatýpe ha mayma ohendúva hína radio noventa y cinco punto cinco FM Canindeyu, ja'e chuve kuéra felicitaciones este día la día del adulto mayor. Ha adulto mayor ja'éungo heta persecución oguereko oĩ ndokobraiva la imantención del Estado ome'ẽva chupe la pe ayuda social ome'ẽva chupe la gobierno oĩ ndokobraiva ha heta katu oĩ la itarjeta otra persona oipurúva chugui. Ha'e ndokovrái la isuéldo, ndokovrái ha ou la hérape la pláta, péro ha'e ndohasái ipo rupi la pláta ha umíngo ha'e atropéllo hasia al adúlto majór. Ha la míma kósa avei okurri la algúno huviládore oĩ la iniéto, iniéta ha mba'e ha imemby ha mba'e la. okovra la isalário okovráva ha ndokovrái, ha umíva ha'e atropéllo hasia el adúlto majór, umíva ha'e hína entónse la ha'éva hína la diskriminasión ekonómika ogueraháva chupe hína ha umíva ningo la el Estádo ja'e chupe, la goviérno ome'ẽ chupe la ayúda sosiál pára omehorár sus kondisiónes de vida al adúlto mayor ha upépe ningo la oikotevẽ la proteksión más ha oikotevẽ más salú. entonces la adulto mayor porque upépe ha'e la oĩ la i ja'e la defensa ya sa'ivéma oguereko ha cualquier mba'asy he'i a lo mitã ojejapetereivéma hese ha entonces oikotevẽ más protección hacia la salud ha oikotevẽ más ayuda de sus familiares ha oikotevẽ la oikotevẽ la ñemongeta oikotevẽ la ñemongeta entonces hacia las personas

Asociación de Junta de Saneamiento de Canindeyu Zona Oeste, he'i, Nuestros valores, servicio, honestidad y distinción, he'i. Haupérãngo oguereko la ivisión mba'épe la og̃uahẽse ha mba'e la ojaposéva la asociación. Visión.

abandonando los beneficios personales, enfatizando su acción en la educación para la incidencia de la política pública, he'i. Política pública ningo ha'e la ñamopropaganda, japublika la jajapóva guive, jajapóva guive la oĩva la Junta de Saneamiento-pe ningo Junta de Saneamiento kuruguaty mba'e ñamoĩ la de ejemplo. La Junta de Saneamiento de Curuguatyngo oñepyrũ va'ekue anteriormente oñepyrũ peteĩ camino pesadoygue tanque tuicha oĩ hague peteĩ tanque de diez mil litros de aproximadamente con ciento cincuenta usuario. Ha primer presidente de la Junta de Saneamiento de Curuguaty va'ekue pende remandu'a Abel máva. Nanemandu'ái ndéne ja ndeikuaavéima nde upéva. La primer presidente ko ha'e señor Hilario González, la primer presidente de la Junta de Saneamiento de Curuguaty va'ekue ha entonce oñypyrũ, oñypyrũ la, la Junta de Saneamiento Curuguaty con ciento cincuenta usuario aproximadamente ha upéi ocrece, ocrece, ocrece oho ha hoy en día,

A los usuarios, upéicha oike la zona urbana ha zona peri urbana-pe oĩ avei. Oĩngo heta la ko ciuda jerére oĩ hína la umi colonizaciones privada ja'éva chupe loteamiento privado oĩva ha umi loteamiento privado-pe heta hendápe la Junta de Saneamiento de Curuguaty oikéma entonces para proveer el servicio, para proveer el vital líquido a los usuario a la población de esa zona. Upéicha entonce oike ha oguerekóma cerca de cinco mil usuario oguereko ha entonce para brindar agua potable. Ha oguereko, oguereko aproximadamente doce pozo oguereko y todo los pozo está tratado con hipoclorito de sodio. Enterovete a pozo oguereko entonce la ojetrataha ojetrata la agua potable realmente lo que se da ha ojejapo la análisis de agua avei periódicamente ojejapo a todos los pozos ha umíva ha'e hína entonces ome'ẽva la garantía al servicio de agua potable que provee la Junta de Sanamiento de Curuguaty.

He'i ñande la iñeslóganpe aha'e la Junta de Saneamiento de Curuguaty ha racionalmente jaipurúramo, entonces ñande rupi typaitéta enterovépe ndofaltamo'ãi, he'i. Ha ñandéngo la péicha okymantéro hína abundante agua jaguereko en todo el Paraguay abundante agua jaguereko ha anínati la sequía oĩ un mes, dos meses, ndokyvéi ha entonces jahecha heta hendápe, oĩ sarambi oikoha la falta de agua, especialmente allí cerca de Asunción, la gran Asunción he'iva chupe, zona limpio, Luque, umíaha zona Paraguarí, umíaha mba'e heta henda peĩ la y ofaltaha ha ñande ñane zona ja'e gracias a Dios ndofaltái ñandéve la y, Jaguereko en abundancia el vital líquido tenemos entonces en abundancia jaguerekoha entonces no upévare jaipuru vaíarã avei, jaipurúva'erã hekoitépe ha racionalmente jaipuru ha upéva ome'ẽ ñandéve la micro medidor Micromedidor jaguereko ñande rógapengo jaipuru exagerado-mo ha ñañohẽmbareíramo hína, entonce ogolpeáta ñande bolsillo hína upévango ndaha'éi ñandegutapáva. Ha péva entonce la ja he'i ñande la incidencia pública jejapóva'erã ha ingo ñande ko visión ja jaleévo he'i ñandéve, he'i.

Péva la ohekáva la Asociación de Junta de Saneamiento ja'éva ha jaguereko alrededores de Curuguaty ha casi en todas las comunidades de nuestro departamento tenemos la gestión de agua potable jaguereko ha hi'ã, hi'ã ja'e la enterovetéa toguereko, todas las comunidades toguereko agua potable. Ha ja'évo agua potable chéngo aguerekóiti hína pe análisis de agua ojejapo vakue Ersan ojapo vakue. Ha upéango pe junio pasado mo ojejapo kuri ha ore roho ro reparti heta hendápe ro reparti ha aheja encargue kuri la ousea o retira ou haguã che aguereko ógape la la análisis de agua aguerekóva ha entonces ohasakuaa ógagui o retira haguã la iñanálisis de agua de Deka, póso ojejapopaite ñande, ñande distríto de Curuguatýpeko ojejapopaite ha entónse upe aguereko che ha ndorretirái Haitipe g̃uarã. Heta la ndorretiráiva ha entónse orretira'ỹape g̃uarã aguereko che la análisis de agua ha ikatu che renói la al teléfono mba'ediápa oúta orretira, che teléfono número ha'e cero nueve siete uno, 692 662. Péva pe teléfonope ikatu che renóiha, entonce aháta, aháta luna pyhareve tal hora, aháta tal día ha entonce aheja hag̃ua chupe la ikatu hag̃uáicha oñeentrega chupe la iñanálisis de aguasva, jaexplika'imi hag̃ua chupe entonce Mba'épa la hi'y oguerekóva ha mba'épa la ofaltáva la hi'ýpe, entonce umía hi'ã jaikuaa ha jaikuaa hag̃ua, entonce jaguereko hag̃ua garantía por el servicio de agua que tenemos en nuestra comunidad. Mba'ete ko Babel jaha ne renda peteĩ pausa mbykymíme.

La gestión de aguango jaguereko la ja'éva chupe la irrectoría he'i he'i ñandéve Dirección de agua potable y saneamiento Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la isigla pe'a Dapsam ha upéi jaguereko Senasa Senasa he'i ñande Servicio de Saneamiento Ambiental He'i ñandéve, la cenaza ha cenaza niko jaikuaa ñande la ojapóva ñande la obra ojapóva ñande la junta de saneamiento ojapo ñande la comisión directiva ojapo ñande la obra ha la comunidad la contrapartida ja'a chupe ojapo la ojejapo oñedona la tanque rendag̃ua la pozo rendag̃ua ojejo'o la yvykua la caño rendag̃ua ha ojecapacita la para el manejo de la Junta de Saneamiento ha ha upéva entonces ha'e la servicio de Junta de Saneamiento ha'éva entonces ha upéi jaguereko avei la ente regulador, ente regulador upéva ha'e la ERSAM. Ersan ha'e la ente rreguladór, ha'e la enkargádo, ha'e la jués, ja'e chupe hína la okontroláva la sistéma de água de tódo el pais, ha'éva Húnta de Saneamiénto, ha'éva Komisión de Água, ha'éva Aguatería Priváda, ha'éva Esap. Entónse umíva Ersan la okontroláva la ifunsionamiénto, ha'ekuéra la réfere ja'e chupe la autorida la odirihíarã ñandéve la funsionamiénto, ha upéicha avei jaguereko, jaguereko la ja'éva chupe ESAP. ESAP-g̃uaha'e la ha'e Público privada he'ingo chupe la ESAP ha el mismo avei la gestión ojapóva la Junta de Sanamiento y Comisión de Agua ingo la ESAP guakuéra la ojapóva. Ha ESAP pegua mba'e diferencia jaguereko ñande la gestión comunitaria gui. ESAP pegua kuéra ngo la funcionario ha'e funcionario del Estado y sueldo ngo hikuái. Ha'ekuángo oreko sueldo del Estado funcionario público la funcionario de la ESAP. Ha ñande Junta de Saneamiento peguángo ñande ñamba'apo entonces por amor a nuestra comunidad, jahayhúgui la ñande pueblo, jahayhúgui entonces jadeseágui la cosa buena para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, entonces ñañecompromete ha entonces para el maného y mantenimiento de la Junta de Saneamiento. Y sin embargo, ESAP oguereko presupuesto, oguereko presupuesto en en la administración pública ya HVN eh, oguereko la ipresupuesto propio eh,

Es necesario ngo que se mejore, que que lleguemos a a la actualización a través de de de de mucho de de mucho esfuerzo ja'éva chupe. Ja'e hína ejemplo de Junta de Saneamiento de Curuguaty ngo oñepyrũ va'ekue Ciento cincuenta usuario aproximadamente oñepyrũ va'ekue ha ko'ág̃a oguereko cinco mil usuario ha oguereko todas las herramientas para trabajar oguereko ha avei oguereko la equipo moderno ja'éva chupe a la acorde a la actualidad Oguereko, oguereko la a través de ja'e chupe por computadora la ojapo la lectura, lectura de código de barra kuéra ome'ã la para facturación y asi para el cobro de los servicios oguereko ha la administración está acorde a la actualidad oĩha entonces péichava rango enteroetéa la Junta de Saneamiento ñamejorava rango ha he'i he'ivoingo peteĩ ñe'ẽngápe he'i kómo kómo eslógango he'i devémo travahár kómo una emprésa he'i. La emprésa ja'évongo la emprésango noñe no nomba'apói la operdétaramo, operdétaramo ndojapóinte. Ha entónse upéicha avei la ñande húnta de saneamiéntope ñaiméva entónse tenémo ke travahár Como empresa, como empresa. Alguno-ngo he'i la, la y-ngo grativarã he'i. Ha upévango, si, gráti la y. Amoite Kuruguaty'ýpe, amoite arroyo-pe, amoite arroyo Itande'ýpe, amoite mbata'ýpe, umi rupi gráti la y. Péro ñande rógape og̃uahẽ hag̃ua ñande ñane kosináme, og̃uahẽ hag̃ua ñande ñane váñope, og̃uahẽ hag̃ua ñandéve ñande róga korapýpe, entónse upéva ja ndaha'evéima grátis. Ha pe poso komún aveíngo ndaha'éi grátis. Algúnongo he'i poso komún gratiete he'i. Máva la ojo'o reíta nde la pozo común, ha máva la orreoime'ẽta nde la ronda, napio, la balde umi la pozo común iñenohẽ hag̃ua la y, ndaha'éi avei grátis, entonces el servicio de agua debemos pagar ha sa'ietereíngo ñande la japagáva oĩ ipoko káso ante la iservicio de águare ndopagaséiva ha Algúnongo ni nosẽi ni mil guarani por díape nosẽi la y la japaga hag̃ua. Algúno ndohupitýi voi treinta mil guarani mensual, veinticinco mil guarani zona kuruguatýpe ojepaga por el servicio mínimore. Ha mínimo de ha'e hína la Quince mil litros de agua ha'éina quince metros cúbicos ha upéa oipuru dema ojecobra chupe la exceso. Ha upéicha la comunidad-pe oĩ ocobra quince mil, oĩ ocobra veinte mil la de acuerdo a la junta de saneamiento oĩ de los distintos lugares upéichaha. Entonces péa naipóri peteĩ marco legal, naipóri pype la ja'éa chupe la regulación que el mismo precio rã en todas partes. de acuerdo al gasto, de acuerdo a la, la gasto oĩva la oproveea hína la para hacer ese servicio upéva ha hemby imíarã, peteĩ electrobomba repyrã ha la insumo repyrã hembýarã, ha upévare ja'e hína la que tenemos que trabajar como una empresa para, para ir adelante y para ir mejorando el servicio de agua de nuestra comunidad. Heta oĩ oĩha muy estancado oĩva la icomunidápe oĩha ha e ág̃a okái la electrobomba umíva oiko la reunión oiko la ñembyaty ha e upépe che amoĩta cinco mil, diez mil ha no ñanderupitýta a cincuenta mil cada uno jajogua hag̃ua la electrobomba ipyahúva he'i ha upévango he'i lo mitad del mismo cuero sale la correa he'ingo pype he'i ha upéicha rupíngo entonce icuentave la ja

del Servicio del Sector Agua y Saneamiento ha'e el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo le de, le delega a una, a una, a un Ministerio ha'e a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha upe aryepýpe jaguereko la Departamento hera Dapsam. Ha upéicha avei jaguereko la Junta de Saneamiento y Comisiones de Agua ha upéi jaguereko la ESAP ha jaguereko avei la Ente Regulador ha'éva la ERSA, ko'ã ha'e la Agente del Agua del Sector Agua del Estado Paraguayo ha'éva hína entonces ha umíva oĩ ha ja'évo ERSA enterovetépe Enterovete pe Ersan entonce og̃uahẽmbaite enterovete aja'éma Junta de Saneamiento, Comisiones de Agua, Esape ha Aguatería Privada-pe ha enteroite hendápe og̃uahẽmbaite orreclamaháme entonce que realmente si es agua para persona humana tiene que ser tratado he'i ñande la Ersan ojetrata la y ha ha'évarã agua potable he'i. Ndaha'éi água naturál, água potable ha'e hína la ojetratáva. Pe póso artesiánogui oúva ha'e água naturál, y pára ke séa água potable tiene ke sér tratádo oreko va'erã la cloro residual he'ive último usuáriope og̃uahẽva la cloro. Péva he'i ñandéve la Ersan de akuérdo a su léi rupive ha'ekuéra niko og̃uahẽ hague la ñande Rrevisión ojapo hína la ojapo la aleatoriamente he'iva chupe la Junta de Saneamiento-pe la usuario-pe og̃uahẽ ha oreko peteĩ test de muestreo he'iva chupe ha otoma la y michĩmi ha ombokusu kusu ha ja oikuaáma ojetratápa o ndojetratái la y la con hipoclorito de sodio. Ha upéva ñande entonces los usuarios debemos reclamar a nuestra Comisión Directiva que

De vuelta con la programación Jajuaju y Potinekávo de la Asociación de Junta de Saneamiento de Canindeju Zona Oeste a través de la Radio Popular 95.5 FM Canindeju. Como de siempre, oñanendie control central-pe mitãrusu Abel Benítez. Ñañomongetángo este día heta mba'e, este día uno de octubre Abel ja'e hína tenonderãitékuri ha'eha hína día Día del Jopara he'íngo lo mitã yma guare, ha upévango ha'e ñande la kómo paraguáyo ha kómo persóna kampesína, ñande aguelakuéra umíva upéicha ñande ñande'eduka ha upéicha entónse la Jopara ha karai oktúvre he'i ñandéve og̃uahẽ karai oktúvre oúvo he'i ha entónse umívape eskase pára auchentar he'i ojejapo la Jopara ha heta tembi'u ojejapo la ymave ha Ojoja'évo tembi'u ngo che rendy no'õmbaitéma oitira léntopa oĩ pejopara hína Abel. Ha upéicha avei éste día ngo avei día del adulto mayor ha ja'e hína kuri mbykymi la adulto mayor ngo oĩ heta oguerekóva la atropello de injusticia oguerekóva, Oĩ isalariova ojipe'a chugui la isalario, inieto, inieta, imemby, umícha oipe'áva chugui la isalario ndoikuaavéi ha'e, ha alguno katu oguereko malos trato ja'éva chupe, oguereko ha naipasienciavéima hese la imembykuéra umíva ha Ha umíango ha'e la entonces la ja'éva chupe la persecución oguerekóva la adulto mayor ha este diango ha'e día del adulto mayor internacionalmente ha ja'ékuri ñande saludo avei ha avei el club Cerro Porteño este día y día ha una vez más ja'e a todos los cerristas ja'e felicitaciones felicidades la y club Cerro guivépe guarã ha entonces Ha'éva la club más popular he'íngo chupe la oĩva ha upévango heta ñe'ẽ jaguereko ha caciquengo he'i Cerro Olimpia ha Liberal ha Colorado nambopúi he'i ha otro partido-egua nambopúi hetaiteíma oĩ la jaikovairã oĩ he'i ha la umíave ñambopujevẽ jaikovaivéta he'i ha ñande atu ñambopupaite Abel. Ñande ñambopupaite la ojerure ahí ñande ápe lo mitad ñambopupaite upe ha entonces ja'e a los directivos de la radio popular ja'e agradecimiento por este espacio ha upéicha avei ndéve ha esta programación ojejapóva ejejapo jajúva hína entonces para incentivar y para concienciar a la ciudadanía en general por el servicio de agua potable y la importancia que tiene el agua potable para nuestra salud. Agua potable es sinónimo de salud ja'éngoha, entonces ja'ejeyga los oyente Tapiaite ñanerendúvape guarã. Próximo sábado la once guive ñaimejeyta hendivekuéra hasta las once y cincuenta y cinco peve.